Wiase a yɛwɔ yi, onipa, baabiara a wonam, ma nnipa nhu baabi a worekɔ. Biribiara a woyɛ no asase yi so no, ɛsɛ sɛ woma nnipa hu. Nnipa a ɛbɛn wo hu nea woreyɛ ne baabi a worekɔ. Akristofo a yɛwɔ wiase, ɛnkanka mmaa, yɛnantenante bebree dodo, mmaa yɛnante bebree dodo wɔ abrabɔ yi mu. Esiane ahokyerɛ ne wiase agyapadeɛ ne nneɛma a nnipa rehwehwɛ a Yɛn nsa ntumi nkan ne nyinaa nti, ɛma yɛnante bebree. Yɛn papanom asɔfoɔ, yɛsrɛ mo, yɛwɔ asɔre bi wɔ hɔ dadaada a, ɛnkan no, wote a, wokɔ kuro bi so a, yɛse ha yɛ de sukuu mu, aha de sukuu mu. Saa asɔre a na ɛwɔ sukuu sukuu bebree no, ɛyɛ asɔre a ɛbɛboa yɛn paa seesei mmerɛ yi a yɛwɔ mu yi. Esiane sɛ akwadaa bi wɔ hɔ a na wɔwɔ asɔre mu, sɛ asɔfoɔ ne members no bɛdi adanseɛ a, sɛdeɛ n'adeyɔ teɛ, ne mpaebɔ ne sɛdeɛ yɛma no dwumadie wɔ asɔre no mu a wɔdi no, biribiara a wɔyɛ wɔ asɔre no mu de kyerɛ sɛ akwadaa no, ne kɔn dɔ sɛ ɔbɛyɛ Nyame adwuma. Yɛwɔ mmayewa bebree wɔ asɔre mu a wɔnam saa kwan yi so, na yɛwɔ mmamuwaa bebree nso so wɔ hɔ a wɔnenam asɛm a mereka yi so wɔ asɔredan mu, wɔn adwuma mu yɛ, wɔn nnwontoɔ ne wɔn biribiara ne wɔn ahokeka no kyerɛ sɛ wɔnya biribi a wɔbɛyɛ wɔ Nyame adwuma no mu. Nanso so deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ ɛduru baabi a ɛyɛ me sɛ mpanimfoɔ ne asɔfoɔfoɔ no, ebinom tumi si nkwadaa no kwan wɔ wɔn dwumadie mu wɔ asɔredan mu hɔ. Ɛsiane sɛ sɛ yɛhwɛ nsɛm a ɛrekɔ so seesei yɛ asɔfoɔ nsɛm yi a aba yi a, bebree nam yɛn mfitiaseɛ nsɔre a yɛkɔeɛ mu na ama saa nsɛm wei nyinaa reba resisi. Ɛfiri sɛ akwadaa bi wɔ hɔ a ne mmɔdemmɔ a wɔbɔ no wɔ asɔredan mu, yɛma no kwan ma nneɛma a nyamedie adue ne mu no nya kwan nya adwuma sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ na akwadaa ko wafiri asɔredan mu hɔ na ɔkɔ Ɔkɔ saa nso sɛ ɔkɔkyinkyin ɛsiane se Nyame Honhom Kronkron frɛfrɛ no wɔ asɔre a ɔte mu mu. Ɔnya kwan nso mfa nyɛ adwuma sɛdeɛ ɔpɛ. Enti ɔte se abɔnten a baabi a ɔbɛte sɛ yɛrebɔ Nyankopɔn din no, na ɔkɔ. Ebi nso a baabi a ɔrekɔ hɔ no, ɔnnya kwan mfa nneɛma a ɛwɔ ne mu a Nyame de adom no sɛdeɛ na Samuel, Nyame refrɛfrɛ no no, Saa adeɛ no refrɛfrɛ no, nanso ɔnnya kwan wɔ asɔre a yɛwoo no too mu no mu mfa nyɛ adwuma te sɛ nea ɔpɛ. Enti baabi a ɔbɛte sɛ yɛrebɔ Onyame din no, ɔbɛkɔ hɔ. Ɛno na ɛde saa nsunsuanso bɔne yi nyinaa reba yɛn so. Ɛno na ɛnam so a ɛde nsunsuanso bɔne yi reba mmeranteɛ mu Sɛ sɛ aberanteɛ bi wɔ hɔ a ɔwɔ asɔre mu a, sɛdeɛ Nyame asɛm kanyan no no, ɔnya kwan mfa nyɛ saa adwuma no, na sɛ ɔte sɛ abɔnten na ɔkɔpie asɔre bi a ɛsɛ sɛ ɔkɔpie mu a, akwadaa no, na wakɔka hɔ. Ebi nso a na ɛnyɛ hɔ na Nyame frɛ no duruiɛ. Enti yɛpa yɛn papa nom asɔfoɔ ne mpanimfoɔ a ɛwɔ yɛn sɔre mu kyɛw sɛ, nkwadaa nketewa a wɔreba no, sɛ akwadaa bi wɔ w'asɔre mu na wohu sɛ Ndɛ, Nyame Hɔn Krɔnkrɔn keka Ne ho wɔ ne mu, fa ne ndwontoɔ mu, fa ne Bible akenkan mu, fa ne Bible studies mu, fa ne praises and worship team, sɛdeɛ ɔbɛdi ɔbɛdi praises and worship no anim, sɛdeɛ nneɛma a ɔreyɛ wɔ asɔredɛm hɔ no kyerɛ sɛ Nyame Hɔn Krɔnkrɔn pɛ sɛ ɔde ne yɛ adwuma na Onyankopɔn pɛ sɛ ɔde ne yɛ adwuma mu a, ɛyɛ a momma yɛmmoa saa akwadaa ko Esiane se sɛ ɔyɛ ɔba a ɔbɛkɔ nantenante, ɔnhwɛ yie a na wankɔpue baabi papa. Ɔyɛ abamuwa nso so a, na sɛ yɛamma no kwan wɔ asɔre a ɔte mu no mu amma Nyame Hɔn Kronkron dom akyɛde a ɛwɔ ne mu no annya kwan anyɛ adwuma wɔ saa asɔre no mu na ɔde pue abɔnten na ɔkɔ a, ɔnhwɛ a na wankɔpue asɔre papa mu. Momma yɛntena yɛn asɔre a ɛfiri yɛn mfitiaseɛ Yɛasom wɔ mu no, momma yɛntena saa asɔre no mu. Asɔre biara a wokɔ, ma w'ani nka asɔre no mu. Asɔre biara a wosom wɔ mu, ma w'ani nka wɔ saa asɔre no mu. Dwumadie biara a Nyankopɔn de ahyɛ wo mu sɛ ɛsɛ sɛ wodie no, di no wɔ asɔre a ɛfiri wo mfitiaseɛ wokɔeɛ no, tena asɔre no mu na di saa dwuma no wɔ mu. Yɛn mpanimfoɔ nso a wɔdi yɛn anim wɔ asɔre no mu a, asɔre bi wɔ hɔ a na yɛawo akwadaa no atom. Asɔre bi wɔ hɔ a na ɛno na ne maame, akwadaa korɔ no na ne maame ne ne papa kɔ, enti ɔdii wɔn akyi kɔeɛ na watena mu anyin. Na wahunu sɛ nneɛma pa bi wɔ ne mu a ɛsɛ sɛ saa adeɛ no ɔde yɛ adwuma de boa asafo no. Na asafo mpanimfoɔ ne asɔre no resi no kwan a ɛbɛma no atumi afiri asɔre no mu akɔpue abɔnten baabi akɔdidi nsɔre bi a ɛnsɛ sɛ ɔkɔdidi akyire nti, yɛsrɛ yɛn mpanimfoɔ a yɛne wɔn wɔ nsɔre mu, yɛsrɛ yɛn asɔfoɔ a yɛne wɔn wɔ nsɔre mu sɛ akwadaa bi wɔ asɔre bi mu na ɔwɔ botaeɛ bi anaase ɔwɔ adwuma bi a ɛsɛ sɛ ɔyɛ de ma Awurade a, momma no kwan. na akwadaa ko ɔmfa nni saa dwuma no wɔ asɔre no mu, na ma no ampue amfiri asɔre no mu ankɔnantenante ankɔfa ɔhaw bi amma ne ho. Ɛba no saa a, mpanimfoɔ, asɔfoɔ, asafo mpanimfoɔ a yɛwɔ asɔre mu no, na yɛammoa akwadaa no. Esiane sɛ nsɛm bebree resisi a wohwɛ a efi nkwadaa na wɔfiri te aseɛ som nsɔre a yɛwo wɔn guu mu, nsɔre a wɔn maame ne wɔn papa nom de wɔn kɔɔeɛ a wɔnyii wɔn mu no, yɛamma wɔn kwan amma nneɛma a ɛwɔ wɔn mu no antumi anyɛ adwuma nti wɔakɔpue baabi a ɛde nsunsuanso bɔne abrɛ wɔn. Mmaa nso so, yɛnhwɛ yɛn ho yie. Ɛfiri sɛ mmaa yɛhurihuri bebree. Yɛdi yɛn fie ne yɛ yɛn awareɛ mu hia ne yɛn awareɛ mu asetena a ɛnkɔ yie akyi. Yɛnantenante bebree. Sɛ wohwɛ ɔbaa yi a ɔpemfoɔ a ɔrekɔ mpaebɔ, wankra ne kunu, wankra ne maame, wankra ne nua, wankra busuani biara, ɛkɔdii nka mu Wɔ kuro bi so meɛ kɔ pae ne yam kɔ yii ne ba yi akwar wankasa maame ya kun akwar a wɔda wo yam a onyankopɔn de ne de ne bɛ yɛ nneɛma a wɔpɛ obi nnim ne akwar no ɛba bɛyɛ no wiase yɛ yii no animono kɔ siee no wɔ breko a ya ntimi ango no ama wiase aman deɛ nyankopɔn de hyɛ ne nsa wantimi anfa ama yɛ adwuma ɛyɛ awerɛho bebree Yɛn mma yɛhwɛ yɛn ho so yie. Yɛsusu nantenante nsɔre ahodoɔ mu. Yɛsisi ne yɛnsusu ne di nkɔmhyɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ bebree akyi. Sɛ yɛn nko ara mpo na yɛbɛkɔ na ɛho nsunsuansoɔ nkɔfaa yɛn mma ho koraa a, ɛnneɛ nka yɛbɛda Nyame ase. Akwadaa a wɔyɛ ɔda wo yam, ɔyɛ innocent. Obi nnim deɛ akwadaa yi ɛba abɛyɛ wɔ wiase na yɛakɔyi no animono akɔsie no. na wo maame yi nso woanya wo ti annidi mu na yɛ yɛakɔ yi wo so so sɛ yɛkɔto wo twene yi o siesie wo o Nyame nko ara na ɛnim. Mmaa, y'akoma ayɛ mmerɛ wɔ nneɛma bebree ho. Mmaa yɛ nnipa bi a wodaadaa wɔn kakra bi a na wo nsa ka wɔn. Enti momma mmaa yɛnhyɛ yɛn ho den na yɛnhwɛ yɛn ho yie na yɛntsena asafo a yɛwoo hɛn guu mu anaa asafo a yɛtsetsee wɔ mu anaa asafo a yɛtsenaa mu nyinii no, yɛntsena hɔ ara na yɛmbɔ mpaeɛ na baabiara a wode wo nan bɛsi a wobɛbɔ mpaeɛ a Nyankopɔn bɛtie wo no, ɛbɛyɛ yie sene sɛ yɛbɛkɔ akɔtenatena yɛkɔdidi nsɔrensɔre ahoroɔ akyi ma yɛmfifiri yɛn nsɔre mu nkɔnantenante bebree nkɔha yɛn ho pii. Na deɛ Nyame aka fa wo ho no, ɛkɔsi sɛ ɛdɛn ara a, wotena w'asafo no mu na wosom asafo no yie na wobɔ wo mpaeɛ a, Nyame, Ɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ. Mom yɛnkɔhwɛ adeɛ kakra wɔ ha. Oh, na adeɛ asa. Yɛyɛ na anadwo na ɛsɛ awia. Ei. Ei, kwagu, na bɛtumi akɔ, bɛtumi akɔ yɛ saa deɛ wei awia. O, ɛne menya no saa o, anadwo na mode maame no wura kwaeɛ mu hɔ. That lady no kura mpo no a, bɛn yɛ ɔkoma a yɛtena kaa no mu a na ɔyɛ ɔpemfoɔ no. Mhm. Saa gɛɛ no, that very day wotumi sɛ ɔbaayɛ no, na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ, but ɔkɔɔ n'anim nam sɛ ɔka kyerɛɛ ne sɛ wɔnna no ɔbɛyɛ adeɛ ama no. ɛti na mese nkurɔfoɔ bebree tumi kɔ asɔre ɔmutumi kra mekɔ asɔre mekɔ mepia ba ɔm sɛ wokɔ adiifoɔ no asɔre a na ɔmode ahyɛ ɔtim sɛ wopia kɔ asɔre kɔ a mɛnkra ɛyɛ sɛ nipa bɔnefoɔ bɛdi w'akyi Ɛtumi bi wɔ wɔkɔ asɔre a wɔnkra. Wɔn kɔduru a na asɔfoɔ akunkum wɔn. Obi nim wɔ wɔn hwehwɛ mu saa adeɛ no bi kɔ so. Reverend abɔfoɔ wɔn hwehwɛ mu saa adeɛ no bi kɔ so wɔ hɔ. Bɛnyɛ ko wɔn hwehwɛ mu ebi kɔ so. Aburuka aburuka na asɔre fie ebi kɔ so wɔ hɔ. Anadwo na mo kɔ yɛ saa adeɛ. Anadwo brɛ na yɛyɛ saa nneɛma wei. Oh my goodness. Eti no maame no mogya no si n'anim ɛyi no kan sɛn five five bowl no si hɔ ɛna wɔn de sekan no ato na hwɛ ɛyɛ very sharp. nti ɛda hɔ no sɛ yɛ na ɛyɛ na before no wɔn tete ne maame no de no bɔ dua mu ɛyɛ sei ɛna ne down ɛna mmerante no wɔgyina wɔgyina na wɔn kita bafo no ɛna ɛna wɔn ɛwɔ de to ha na wɔn de to ha na wɔn twɛ that very day na mesi mi hunu mogya a ɛsɔ ne gu. Jesus. Oh, kwabena ɛyɛ awerɛhosɛm

I know. Um, it's just two minutes. Enti me nuanom, momma yɛmfa afutusɛm wɔ asɛm yɛ baa yɛn mu. Wokɔ baabi a, kra abusuafoɔ. Ɛma mommie nso so na yɛnante bebree.